Кая инде теге? Чык инде әйдә, кая йөрисең? Син бераз кызурак йөри аласыңмы? Мин кызу йөри белмим. Нишләп? Сөякләр бер-берсенә ышкылып очкын чыгар дип курка. Әйтәм аны ис килә. Янып барасың бугай барган хутта. Менә хәзер нәселшәрә кирәклеген аңладыңмы инде? Аңладым. Молодец. Концерт алып барырга кирәк. Менә молодец, башың эшле икән бит. Мә, тот. Давай чираттагы артистны игълан ит. Мин киттем. Шамси Закир. Айо, килә алмый икән ул. Ничек килә алмый? Ник мунчага киткән? Нинди мунчага, нәрсәгә? Ник белмим, бетләгәндер, юынасы килгәндер. Киләле монда. Шәмси Закир мунчада, сөйли торган монологы мунчада дип атала аның, беркая да китмәгән. Шулаймыни? Уф. Ә мин мунча турында шигырь беләм. Сөйлә иде. Эшсез сөяк сындырмый ул, дигән безнең бабалар.

М, Даже? Ләүкә дә малай үзеннән-үзе очып йөргән, мунчасы бер кесен күргән юк иде әле. Син нәрсә миннән көләсең? Менә кая, менә чыгып китәм дә, үзең алып барырсың, яме концертыңны. Я, я, я, я, ачуланма, ачуланма, үпкәләмә, мин шаярдым гына, шаярдым гына. Әйдәбез, сәхнә артында Шәмсия абыйның

Бер биш грамм салып бир инде. А? Ярар инде кеше бул карале. Ой, саранланды халык. Салмыйлар. Ә бит бүген бит магнит давылымы, чуртмы баш әйләнә. Менә ул бит аш казаны белән баш шиме, кесәдә акча юк икәнне белмей. Алар хаман сал, сал, сал, сал дип суырып торалар. Берәр җүнне кеше йокысын инде, эй Алла. Эй, җәмәгать, менә шулай яшәп ятам инде. Әле җәй көне авылга кайттым, 32-га. 32 хәзер бик озын бит хәзер 32. Элек кенә ул 32-ны бер 15 көн генә бирәләр. Хәзер круглогодичный җалый, бер кем бер сүз әйтмәй. Элек бер атны эшкә чыкмасаң, 15 елга төрмәгә утырталар. Сабит чорында, вот дөнья үзгәрде малай. Ну, барыбер отпуска алдым, авылга кайтам. Әй, әни исән, туган тумачаларының каберләрен карап, әнигә әзрәк булышам. Ну, хатын кайтмый. Мин сиңа җүләр мәлләде авылга кайтып бәрәңге матиклап Колорадо корты җыеп җырырга. Әйе, ул шупингавай китеп җырый Казанда. Әйе, мигага чыгып китә, әмма җәй уртасында бер өч көн кайтмый. Нишләп җыри ул анда? Әйе, шупинг ди, әйе, яңа төрле әйбер икән. Шопинг итеп җибәрәләр тегене. Шунда җыклаталар, ашаталар, эчертәләр ди. А, бик күп икән андый кибетләр Казанда хәзер. Зур кибетләр ди. Минем кергән юк, минем башта илән аларга керсәң. Анда бөтен нәрсә бар ди. Әнә шунда шупингавай дитеп йөри инде ул ел буе. Соң шул шупиниктан бер җүнле кием алып кайтсалар әле, бер җүнле трусик, юк бит. Вьетнам базарыннан теге үтә күренмәле бар бит юка. Ике тапкыр киеп, бер тапкыр жусаң тишелә. Менә шунап кайта. Мәйтәм, нишләп болай тиз тишеләсең дип сорагач, күп җоклыйсың, шуңа тишелә ул ди. Менә. Вот, менә сиңа киендерә мине шупинок. Шупингава китә бу. Ну, авылга кайттым. Ярар, ярар, хатыныймы, калсын, ятсын шунда Казанында, аңа Казан ошый. Мин үзем авыл малае. Миңа авыл булсын, миңа колхоз. Әйе, мин кайттым, и, как раз югары чыган юлда класс таш. Бергә укыдык. Бер көн мин аныкын күчерәдер идем. Икенче көнне ул минекен күчерәдер идем. Нормально, Чаллыда яшәй. Моның әллә малаеныкы, әллә кызыныкы, әллә үзенеңме баласы туган Чаллыда. Кем икәне дә хәтерләмим, кызмы, малай, бу кемдер туган инде. Давай ди. Давай бәбәйнең аягын җуабыз ди. Апмынып китте. Менә аның име үз гомерендә хөкүмәт аракысы эчкәне юк. Гел үзе куганны менә теге көмештәй малай күз яше сыман чиста мыймыл-мыймыл килеп тора инде. Аның исе ул теге мәтрүшкәләр кушып җибәрә. Менә бер галәмәт инде. Менә яши 60 узды, ә безнең яшьтәшләр хөкүмәт аракы сичкәннәр кырылып бетте инде. Берсе калмады. Хөкүмәт бит теге агу сата. Ә Ганиулланыкы үзе куган. Ганиулла ул име әйтә, син ди куркып эчмә ди, бу хәләл бу ди. Кибетнеке харам ди. Менә хәләл самогон моныкы. Күрдеңме? Ат, шуны малай. Урамда 40 градус ыссы, быел бит ыссы булды инде, үзегез беләсез. Хәзер чүлрәттән ыссы бит инде. Теге бишәр миллион тонна алабыз дип май аенда кычкыралар име хуҗалар. Бирмей Ходай. Алла бирсә дип әйтмиләр чөнки. Әйе, кала тегендә, үсмей. Менә шул Халиланың 40 градус Тагын өстәдек бит инде мыймылдап торганын. Урамда 40 градус. 40-ны 40-ны кушкач, ничә чыга инде ул? 100 чыга. 100 градус хәзер миндә. Шулай бит инде, бөтен җир жана, рәхәт, яшисе килә. Менә бөтен җир менә мыймылдап тора. Әни янына төште, бик күршәсмә бикәттә килеп керә. Шәмсем Хаватый Мунча яккан инде кереп чыкмыйсың масаңдай. Белеп безнекеләрнең дә караңгы төшмесе керәсе юк. Авыл халкы бит ул мискен, шул караңгы төшкәч кенә кереп коенып чыгала. Эш бит менә моннан 20 шәр сыер асрап караз ин бер үзәк. Әйе. Рәхәтләнеп кер ди. Кич җиткәнче кер, беркем керәсе юк ди. Митем крем, рәхәтләнеп кайтам. Ул синең Казан баннысындан да мәйтәм, тирдә чыкмый, кердә чыкмый. Һа, пшранып кына чыгасың. Рәхәтләнеп мәйтәм, тирләп, керләрен чыгарып, рәхәтләнеп керән дип кереп китте, Масафикаттәгә рәхмәт әйтеп, малай шин шин арам инде. Шлитерлы банка белән име теге мәтрүшкә чәйләрен ясап куйган, ә кувшин белән име салкын әйрәннәр куйган. Менә теге байларның вип саунасындалар юк. Шуннан име минем бер әйбәт гадәт бар. Мин бөтен үземнең киемнәрне менә әйбәтләп элеп куя торган гадәт бар. Нинди генә хәлдә булсам да менә мин нигә кайтам Казанда, әйме? Носкины салам теге вьетнамский носки, беләсез инде. Бер кисән тишелә торган. Менә шул носкины аккуратно төреп башта шкафка куям, моннан урынга ятам. Монда да бөтен киемнәрне әйбәтләп элеп куйдым, әмма Өйалдында кызыннан ишекне ачып җибәрдем. Андагы рәхәтлек, андагы җылылык һәм менә 100 градус миндә, 100 градус теге мунчада. Шул кадәр анда мәтрушка исләре чыккан, каен яфрак исләре чыккан, нарат сагыз исләре чыккан. Галәмәт инде. Менә андагы хушис, андагы рәхәтлек, андагы силек вип сауның бер кырыйда торсын. Шуннан ләүкә өстенә менеп утырганны хәтерлим ахәме. Менә шунда эреп йокыга киткәнмен инде мин. Бер вакыт өй алдында хатын кыз сөйләшкән тавышка дерт итеп уянып китте. Чын, анадан тума шәрә килеш, хәзер шул хатын каршысына чыгып булмый бит инде. Мин армиядә разведкада жүргән кешеме? Минем баш шалт эшләде. Мәйтәм, мин шәлт ләүкастыра кердем дә утырдым. Бакам алай исебен калтырап утырам, хәзер кемнәр килеп керер микән дип. Ул Әсмәбикә тәнең ире молодец име. Менә ләүкәнең каршысына жүкә тактадан әйбәтләп каплап куйган. Тегеләр мине күрми, мин аларны күрәм. Менә ничек молодец. Әйе. Шулай утырам, малай. Кемнәр килеп керде дип сора. Гамбәрия апаң шатан атасын ияртеп килеп кермәсенме мунчага? Килеп тә керде Гамбәрия апаң име, бер чүмеш кайнар суны чүмереп алды да, Теге шытырдап кызган мунча ташына шәлт җибәрде. Тегеннән гөрләп пар килеп чыкты да имә башта ишеккә ыргылды, аннан ләүкә астына нәкъ минем өскә. Элли дип кычкырганымны сизми дә калдым. Әбәү бака бар дигән бер япаң. Бер ләгән кайнар суны тутырып алды да, ләүкә астына нәкъ минем өскә бака үтерә җәнәсе. Менә җи, менә билләхи гази, менә пешмәгән бер генә җирем дә калмады. Бөтен җирем пешеп бетте, ну кычкырмадым. Түздем. Юлган бер япаң име. Шуннан ике кулына ике себерке тотып, ләүкә өстенә чабынырга менеп китте. Чатаныйдан да утыра хәл бетә минем дип. Ир кисәге. Җүнлир булса себерке тотып име шул гамбәрияне рәхәтләндереп. Ләүкәгә сузып салып шабар иде, юк. Утыра! Менә ир дип апкыр син аны мунчага ирем бар дип.

Карыйсы килмей. Субис бар бит. Кара таш ул сукынган менә. Менә малай. Бер үш сәгать чабынгандыр. Үләм дип торам менә, үләм дип торам. Җәй уртасында кем инде сәгать чабына? Кортлаган. Ярый әле җуынып тормадылар. Шаттан әйтә, хәл бетте, җирәк кысадый. Тиз-тиз генә салкын су коендылар да чыгып киттеләр. Камбари артыннан мырлап чыгып китте, бүтән синең белән керми мунчага ди. Инде котылдым, инде исән калдым дип, ләүкә астыннан үрмәләп чыгып, салкын идәнгә сузылып кына яткан имәме. Әпәти алдында хатын-кыз тавышы. Соң яңа гына ширекләүкә өстендә Гамбәри апаң шабынганда, аның астында мин утырдым дип тегенең каршына чыгып булмый бит инде. Мин әпәт ләүкә астына. Әй, җәмәгать, күрәселәрең булса күрәсең икән ул. Кемнәр килеп керде дип сора. Өченче көн генә өйләнгән Зөфәр яшь хатыны белән килеп керде. Ул яшь хатын теге Казан кызы белән менә теге Ваминның сөт өсте бар бит мимылдап тора торган. Нәкъ шундый малай. Кап та җот. Эх, мин әйтәм, узды минем дә гомер. Казандагы хатын искә төштем, әйтәм, үтте гомер, җүнле хатын күрмәдем. Ничек, ничек җуынганнарын, ниләр эшләгәннәрен сөйләп тормыйм инде, әмма. Үзегез дә күз алдына китерәсездер. Алар яр-яры чабынып тормадылар. Чабынсалар бизәпшә кич кынадыр еп шунда. Казанга кайтып булмыйдыр. Кыендылар да чыгып киттеләр. Менә шулай җәмәгать. Менә киләсе елга җәй җитәр, Аллаһы боерса ама. Авылга кайтам, мунчага нишак. Авыл мунчасына кереп әллә ниләр карап чыкканчы, мин луч сүземнең Казандагы баннымда пычранып чыгам. Сезгә дә шулай тәкъдим итәм. Бер үк шамалап керегез яма мунчаны. Исән сау булыгыз.